kana chiita nyaya haijini muchidzidzisa musikana ada kupinda mumba o oh, mukomana uda kupinda mumba munomuti chii kana tichitaura nyaya dzehaijini chiudaidza so it goes beyond kugeza it goes beyond kubuda panze munhu akaisa makeup mm -hmm. the hygiene i think is deeper than what we see with our eyes mm -hmm. it's something that is ma, ma underlining factors ecleanliness mm. that they tap to nyaya tsinga dzako kuti inini handidai no matter what mm. handirare ndisina kugeza handibude mumba ndisina kukwesha mazino handitaure ndakazadza zvinhu mukanwa mangu i don't offend people vachiona zvinhu zvisingaiti pandiri mm. mm -hmm. I like the fact that mataura kuti mm. musikana nemukomana mhm. because chitaura chokwadi munhu akanzwa hygiene chaatanga kufunga mhm. mukadzi mukadzi true i understand kuti yes we're supposed to go a bit further but yeah. i believe it also starts from even vakomana vachiri vadiki very true i want to understand is personal hygiene very important and can you learn it along the way kuti orit ndakutoroorwa mangwana mm-hmm. ndoita ndokorera pamarket ndichitopinda mumba ndotodzidzira zvimwe zvindamba ah, kuidzidza mangwana kunonetsa precious mm-hmm. because personal hygiene iri kufanira kuve a ritual chiri kutofanira kuita chinamato it has to be religion uh-huh. you know i think that deepis up chiri kufanira kuita chinamato zvinofanira kuitwa zvinofanira kudyarwa mumunhu kubva ari mudiki mm. achitokura ndopaye patiri kuti tangaodzisa vana vedu vari vadiki eh, geza masokusi ako achichena mm -hmm. sise ndiye munogeza vadzoka tovasupervise kuseri kwenziva hamuna kuzonyatsokwesha hamuna kuesha hapwa idzi dziri kunhuwa hamuna kudai zvereva tiri kuwereda hygiene mumwana paari kukura kwete kuzoti marriage iriko next month ndo pane marooro mm. taakuti tete uyai mugare pasi nemwana ndogara ndichitaura pandinoita mabridal shower uh, precious

zvauri kuita izvezvi uchazviita mbamau yes. ini ndine pfungwa dzekuti I'll be different. You will never be different. Ubenzi wechembere wakabvira kumahumbwe. Right. You will never be different. You'll be different two weeks. And then you go back to your old ways. Because remember, hygiene hatisi kutaura pressures ndeyekuti munhu aenda aenda pakamanikidzika ari parwendo rwekuenda kujoburg mm -hmm. time dzake dzekugeza dzeusiku kana dziri 8 o'clock dzikakwana bhodhi inenge yakutaura kuti tiendesei kumvura saka unotambura unozotongozviudza kuti ino wati rega ndikazosvika pabed bridge ndichatora ndichatora mawipes angu ndozviwaipa waipa because its, its a culture mm. yaunenge wakapinda mairi isingagoni kudamburwa saka hakuna zvinhu zvinonzi ndichi haa pana pamba ndiri ngokanya kanya zvangu but ndichaona kana ndakumba kwangu mozoteera moni hakuna izvozvo zviri mauri zvichazongobuda so like you said hygiene tikutanga kutaura nepaunogara precious unogara panhu pakaita sei unorara pakaita sei unogezera pakaita sei takutaura nenyaya yejini tiri kukuonai kunze uko manje vasikana makadrowa ilash ishadow maibrow ah, confused makaisa ibrow rakanyatsoshepa ilash rakanyatso ah, zvakanaka it looks mm. nice ini ndinozviyemura kana makadaro vasikana but manje ndikadzoka newe pawagezera mm. bhaketi rawagezera ndore kukorobhera ndorekuwachira ndorekuitira chemba usiku uchingade kuenda kutoilet ndora uri kugezera futi hygiene yacho yatobhenda ipapo chero ukazo end product ikazobuda yakanaka but the foundation the grassroots maitira awaita kuti uzonosvika precious pataienda kuchikoro isusu waiti ukavharwa uka, uka nemetsi waingodongorera ari pasaidi pako kana achidzi gona ukangoona anza ubva wanyora anza iri correct but ticha vangu vaibva vazogona kutokanzura kana kupa half mark vobva vati show working mm. saka tiazokuona wakachena mstreet but sitiri kuti show working Ma, kwamabva kuti muzochena kusvika apa mafamba sei hauna kusiya wawaridza mubhedha wawarara precious kuseni nhasi anti ndo vachasara vachiita eh. kana mama vacho futi kana vakapusa eh. vanowaridziswa mubhedha womusikana ari kuenda kubasa eh. iyoyo pamubhedha ipo mumba macho hauna kumutsvaira precious kana uri on ukashandisa pedi usiku you feel kuti ah, rakundivava kana kuti rakunditswinya unobva wangoribvisa wotora rimwe woto wotopfeka ukarira pambedha ipapo riyaria rabviswa riya rongorholwa kudai rotokandwa kuseri kwemubhedha ari kuwaridza mubhedha ndiye ari kuzoona hmm. ukaona uri mwana musikana anoti kana ari on wiki iroro vanhu vanoguta nekuona ropa pamba munhu apinda mubathroom after iwo pakugeza anosangana nepedi rako riri patabu munhu azopinda mubedroom mako after wachinja rine pedi anosangana nechipedi chako chiri kuseri kwemumagubhesi munhu azenge apinda kutoilet yekubasa suni iwo wabuda masikati uchizvichinja anosangana nepedi rako riri mubathroom you are just careless with your life and hygiene is not even closer to your doorsteps mm. saka ndo patiri kutangira pressures kuti utsanana zvino iye zvino wanga uchiita wega kuti wanga uchigara wega but uri kuti ndakabvuma pandakapropozwa pandakanzi will you marry me ndakati yes ndoya ndaibvunza musiya kuti uri kuziva here kuti yes yacho inoreva kuti kudii uri kuenda kupi nemuraini wemapedhakwa ndozvinonetsa mama kana tichiri pakudanana mm. we have this mentality i'll speak for myself as a young lady mm. we have this mentality that every day will be rosy yes. we forget kuti our true characters or zvamuri kutaura kuti yes. kwandabva yes. kunobuda ndagara nemunhu uchabuda munhu uye zvino ari kuziva precious the neat one exactly. because when, she, when he meets you in the streets obviously you are smart but paachagara newe ndepaachaona kuti hauite tauru chairo rinosiya rakandwa pakitchen unit ndandiri busy ndatazobuda mubathroom ndichimhanya what is that zvoreva kuti zviri mutsinga dzako you are just not clean uri kuzvibatira pamusoro precious cleanliness does not mean does not necessarily mean the outlook mm -hmm. it means even nezvisingaonekwe nevanhu mashitsa unorara semwana musikana uri kuafuga mazuva mangani remember when you sleep when we sleep we shed our skin every night saka ukaona uchirara mashitsi iwayo for a week in other words hauna hauna zvauri kuita uri kuti kana wageza usiku wopinda futi masigumbeze iwayo akazara dead skin mm. in the morning wageza wakuti anhu ah, ndakurumbidza rikani boti magumbeze richana ndozobuda uri kupinda futi mudead skin imomo mashitsi ekuti pressures the moment yawanditambira pano pastudio eta wacha a pair of sheets edza akutooma so cleanliness is kana kuti uh, hygiene it's, it has to be in your mind first it has to stick in your mind hazvisi zvinhu before you act with your hands you have to act with your mind pandinorara ndachinja here mashits pandagezera ndataura nenyaya yebucket bucket racho one iroro precious rine zvimascamu zvema zvesipo zvesipo zvesipo ndomaunodira mvura inoboila in the morning wada kugeza mm. vapasimuka chimwe chisikamu choenda pamusoro kunge muti wematumbu mm. ende ndomvura yoda unogezesa iyoyo ende kugeza kwacho wazora tauro sipo waripupumisa rakwesha musana wese radini radini nesipo yaro ronyikwa mvura iyoyo yakachena yakusimudzwa ichidirwa futi pamuviri saka uri kugezeitaking dirty from the water back to your skin mm -hmm zvapedza kudaro tauro yerushinwa supu iya yemuti haipere kungopukuta nekubuda munhu akanozora mafuta kana munhu achigeza precious make sure the bucket is clean kutokwesha cheko nehendi endi nevhimbo kana usina vhimbo nejecha ngarikweshwe bucket ngarichene toisa mvura yedu yatiri kunogeza pandaitora whether magloves kana kuti chishamu chai chatino chatino mm. chatino kana towel racho iro whatever youare using to, to, to bath yourself then take a scoop tumukombe tuyo twamuri kutenga muchikanda mukitiri tuyo turi meant to be in the bathroom because you then scoop the water from the bucket the clean water mm. wakuzvidira manje wakuzvidira make sure it's clean water that comes on your body not mvura yakazara sipo tumascoop tuya tuyako kana usina asi kana uri mushower it's perfect because through the idea is clean water must come on your body mm -hmm. saka uchaona kuti kugeza karitori basa hakusi kwakuti munhu anoti precious achitown handimirire two minutes ndakavhunza kuti musikana mukuru akaita sei kude two minutes unenge wagezei ende pamunhu wemukadzi bhaibheri rinoti youare fearfully and wonderfully made kugeza kwacho kune maparts and portions hatingogezi kungoti u kune part number one mm. the face part number two huh? the private one and then the body mm-hmm. zvino zvinosanganiswa zvese chekutanga chinoita chekupedzisira munhu anozogeza kumeso anozopedzisira nekumeso kumeso kacho kana kwagezwa munhu anokwiza kufesuku nefesta kuzvikwesha kunge ari kuda kuundura kunge ganda renguruve hausi kupara nguruve ka uri kugeza kumeso kumeso kunogezwa nemaoko you put soap maoko ako whatever soap that you use and rub your face in secular motions ropa rigone kufamba zvakanaka all that we are talking about is hygiene kana ndakupukuta i pet my skin handikwize fesi kutoko chazvisvuura nekuzvipukuta mhm. madombo amwe anoda dombo anozvikwesha miiri wese unozvisvuurireiko wapedza kugeza kudaro pressures ande pese panomera vhudzi pamutumbi wemunhu kunze kwemusoro ngaribviswe mhm. haikona kuti unoita hapwa inoita kunge dendere renjiva kuti ukasimudza maoko mubhazi uri standing passenger udai vanhu vanoshaya pekutarisa apa mune makapfeka tumakamisiro twenyu kana tumaspageti to kuda kuchechi uri kupa maasha biz hmm. wadara uri type inodonha every sunday kungobatwa musoro kudai b pauri kuti b dikita rese riri mumabva mako no rolon no spray no nothing munhu asha arida kukubata paanokubata panoenda hapwa dzako pamawako pako anoenda kumba akadai akatambanudza mawako kudai maoko ake she can't bring her hands to herself nemanhuwira ari kuita maoko ake because of you hatichaziva kuti mweya wakaipa kuchechi ndo uri mukati mako here kana kuti ndo uri kunze hygiene kana rimwe vhudzi ramunochengeta rese rida kuitwa se muda kuzoruka muda kuita mabreds muda kuita madredlocks rekuti ukapfeka straight skate vanhu vakakutarisa vanoshaya kuziva kuti une tsuro yawakatakura here kana kuti zvii zviri kuitika hanzi mabhandage skates zvine chechingoona zvedu kumachechi kumuri muprese ndoshe toti ko chiiko chaakatakura tava taziva kuti haijini mm. haisi kuitwa zvakanaka wakunyarara kuti ndikuteerera mama tiri kudzidza ndochokwadi panyaya iye haijini apa mama but kazhinji kacho ka imimi kune mwana wechikomana munomudzidzisa kuti chii bcause usually kana chitaura nyaya yehygiene mm. when it comes to nyaya dzemarriage the first person vanofunga musikana aiwa inini ndototangira kuvakomana kwe ndine makomana atatu kai ndine mm. mikono mitatu iri mumba andicleane mubathroom ravo inini mm. i don't do that kana maid asvike ikoko ndobasa ravo haucleanirwe nemunhu munhu maunopinda uri wega wakavhara door mm-hmm. it means ukaona zvakutodaro youare very irresponsible kuti unosiya tsvina yawaita mutoilet kana wiwi usina kuflasha mvura iriko chero mvura isiko watadza unochera mvura kwainotorwa uye udire umu ukaona uchionekwa nevanhu tsvina yako vanhu vachisvipa kazhinji precious in mai vangu vaiti you are not going anywhere in life mm. because uri kuattracta rejection spirit wega uri kuattracta kusemwa chero kumusha zvainzi uchiita tsvina musango wainzi make sure unosiya waiviga wavhara nemashizha wadini wadini kana kufushira kwete kuti munhu isa kuna hatu hatu zvichiitwa iwewe manje munhu mukuru munhu mukuru wekuti boxa rako inanzi oti iboxa iri mwana mukana kuti kaka miniskes kakasvuka pakati pemakumba akasvika kabvaruka ipapo asi unoramba uchikapfeka chete as long as vanhu vachiona elastiki kuno kumusoro kuno vanenge vachita kapfeka box asi mukati mesomo hamuna chinhu kupfeka zvemukati zvaakuita kunge masaga emaorenji dai kuri kuti kubvaruka kuri kwega hachiwachwe vanhu vanoshamisika nekuti unogeza everyday but pauri pane umwe hwema unobuda so uri kubuda hwehembe dzinoramba dzichidzokorwa chaunochinja itrousers neshet asi zviri mukati zvese hauchinji hmm. vhesi rakanga riri white musi wakaritenga ezvo kuti titi raakaki kuti titi rabrown hazvichanzwisisika but its not the original color mwana mukomana ngaave tsanana chero ukave bhachura gona hatidi kuwana tauru riri mupoto kana tauya kumba kwako gona kuziva panogara chimwe nechimwe haikona kuti snika riri mukitchen unity mm. sheti yasiwa kubathroom trousers racho riri kunotangira door eh, your house is just in mess let me tell you something precious i don't know kana zviri kuenderana nehygiene but listen mm -hmm. ukabva kubasa precious you are wearing this right you met important people using this i want you to know that iwewe nehembe dzako makafanana that's why hembe yako ikatorwa ikaenda kun'anga iwe ukasaendeswa kun'anga unotanga kuenda kuperiod kasingaperi because people identify your dna kana kuti n'anga they identify your dna using your clothes right so hembe iyoyo ndiyo waendesa kuinterview hembe iyoyo ndo yawazoendesa kulunch with a potential uh, candidate of marriage hembe iyoyo ndo zvoreva kuti waatenda nayo very important eh, eh, eh, uh, events nhasi then wouya kumba pressures wokumura hembe dziya dziya wokanda pasi right on the floor mwana musiku chihanzvadzi chako chidiki chine five years china kutoere chinoihaka negumbo chichinodzokawo chinoijamba adira mvura pasi inowira ipapo that, that was the same dress that gave you honor in the afternoon but in the evening ndoyo mberi kuhakwa nemakumbo evanhu ichiitwa se izvozvo it attracts negativity in your lives yes munokoshesa hembe wabvisa isapa henga chero yakatosviba zvoda kuwacho peta peta kanda muwashen basket washen basket hatingoti mvo zvinhu kungoti mvo Precious hygiene forces you to put everything in order. Zvoti munhu akapinda mumba mako nisheshe kuti hembe ine tsvina neyakachena ndeipi. Iri muwashing basket asi yakapetwa. Juzi rangu iri fold it nicely, put it in the washing basket. Order zvinofambirana. Hatiti hembe yandakapfeka ndichidiridza mugarden yakatota ndongotora ndokanda muwashing basket. Yakaoma ndokanda zvozadzana unyoro kusvikira zvakunwa. Pamwe uchazowana time yelondry after two weeks. hembe dzazadzana unyoro dzakunwa pressure dzehembe yawakatenga last month nokuti waifanira kunge uchiri kuikoshesa yasanganiswa nezitishet rimwewo hamheno zvaunge uchiita nezvimwe you know hygiene forces you to put things in order even mafuta ako ekuzora pressures paanenge akaiswa yes akadhura tazviona but akangoti rimwe riri kuseri kwemubhedha rimwe pressures pressures pressures mm -hmm. kwamakuuya kumarriage kune mama apparatus atisachakupai atichakupai musi webridal shower kana uchimbotadza kuchengetesa first tower rako rekumeso kuzoti maaparetas hatichakupa in marriage unoziva here kuti anochengetwa se tichaona akasangana nemadish tower muziva so hygiene iri kuboth sides mkomana must be hygiene mazuva anayo basa remumba tinobatsirana whether tiri muzimbabwe kana taakunze tinotobatsirana because mabasa ari kushandwa nevanhu ari kudemanda different times dzekumabasa haungagare mumba muine dish tawo riri kunhuwa just because your wife has been kubasa for two, for two days you cannot do that mukadzi ari kushandira ukwekwe uri kushandira ubulawayo but mumba ngamuve neorder yekuti chero mudzimai wako asipo paanodzoka anowana pekutangira mm. haikona kuita chapa yekuti mudzimai ndiye anokunhongera pawabvisa trouse ndopane underwear ipapo mubathroom mawashandisa hamuna kuflashwa mvura yawagezisa mubhaketi yasara hauna kurasa what is that i don't believe kuvana wakomana yes isu mwana musikana tiri kumuti kana wakuwacha unowacha even imini brief yemurume wako but it's not a must ihave told my boys munhu anogeza mini brief yake ega pawatogezera ipapo muviri wako make sure you wash your mini brief and make sure you get clean water to rinse your underwears and go and and hang them outside dzirohwe nemhepo dzitsve nezuva dzoainwa munhu ozopfeka kuna munhu anopfeka underwear asina kufura nepaaini hmm. because ndo hygiene yatiri kudzidzisa unozoona munhu anopfeka underwear five days what is that vana mai ngatitorei donzvo rekudzidzisa mwana mukomana kuti underwear musi waangokumura hembe ngaabva aiwacha chero dziri two tinya make sure kuti imwe yakaoma imwe ndeyawachwa nhasi pane kuti munhu anoramba achidzokorora zvinhu zvisingapfekeki kusvika akumwiwa pakati pevanhu hmm. let's teach our children even to shave ndine mwana wangu ari form two last year ndaimuticha how to shave his private parts haisi nyaya yekuti baba vacho ngavacho no no no no no hygiene iri muoffice mangu hazvina basa it's a boy child or it's a girl child but hygiene iri muoffice mangu samai zvino ndakazoti ndamudzisa ipapo ndomwa mheno zvakaitwa neheya remufa saka nonge yakagumiswa paisikafanire kugumiswa avaviwa paya atswinywa ah, pazvimba angori kana apinda ndakapfeka tawo akamonera tawo ii ndikutotsvaira andikuvaiwinii Etoita sezvo oh taura tovuka pe oh unei manje chivhara chivhara kwauzoita illustration yekuti kana uchiisa uchi hair remover this thing you know better so uzora hair remover and make sure this sensitive part aiende hair remover but uri kuona you it's step by step ezvinoautoziva ezvinoafomdinoba auta kuti kufunga kuti nyara kuti apa ndaifanira tokuradzei dzidzisai mama shuwa pakugeza apo ngavatange nemusoro taneta nekuona sipo mudzevomo aiwa mama vasikana ngavadzidze isu vakomana tiri boys zvikanzi mm, hanhasi pakaipa masaga emaorenji zvikanzi thanks for the lessons mama and then uh, manzi baba nyasha it reminds me of my mother

then the people that you're going to have in, in your life now that you're married? Uh, to answer you in short, Precious, it is very pleasant to welcome a, a hygiene, a, a, a person with high, high hygienic mm. levels. Mm-hmm. Chinonakidza kugara padhuze nemunhu ane utsanana. Handi tine malevels ekumba kwedu. Mm-hmm. Iwo bwa wauya manje unako. Ah, unoomesera vanhu. honestly speaking I'll give you my personal, my personal testimony. When I got married. kumba kwedu kandina ndiri sisi vakuru saka ndindaipa vanhu mainstructions saka zvahygiene zvazviri spot on mm. pandaroorwa ka ndakumba kwangu ka ndomboita freedom ka yekuti kana namwati ndikapedza yeah, ambozorora makapo yaeti ari patebho kude sandatozorora zvangu ndamusofa ndiri kuona tv baba yobva ungosimuka obva vanonga maplates aese obvasabdish hmm. obva waendesa kukitchen obva watora kadasta kaobva wapukuta patable obva watsvaira obva watsvaira carpet yao and then we sit Precious pasi hapamedze munhu makapinda pai ndakanyara asi unozokuita semusikana mukuru kuti pana paka zvinhu hazvina kutomira zvakanaka eh. but i learnt a lesson he didn't tell me kuti zviis wrong because iye remember makwama yake akadzidziswawo Eh, ende uyanga ari last born mumba kwavo saka ndiye akazogarisa namai saka ainyatsoziva kuti hatizorore kana tisati taklina patadyira but ndaiti eheka but ndamba mangu ndichazosimuka ko ndaramba so from that day i learned kuti kana tadya ndinobvisa patadyira ndinobvisa zvatadyira kana sa ndada kusuka ndinozvironga ronga musingi zvakanaka ndichazosuka zvangu but ya environment yekuti muyenzi akapinda yeah, mm. yakanaka mm. saka pauri kuroorwa uchipinda mumba maaridzi precious uri kutouya eh, neutsanana wawabva nawo kumba kwenyu ngatitiwo ndiwatororwa kune uchapa mm -hmm. chiuya wotodzidzisa vanhu kuti aiwa hatidai tinodai but ukati iwe waroorwa kune utsanana iwe wabva kuya kuya you violate other people's um, chi freedom ehe havachagona kunyatsosununguka pamba pavo because of you zvekuti ukapinda mukitchen vana vanotozviudza kuti kana makota apinda mukitchen tine mavisitors please mwe munhu ngaatarisa uno zvinhu zviri right hmm. nekuti unotozikanwa kuti banga racheka onion usara pamusoro petebe dish tawel rakaunyana rakaoma kudai riri kuonekwa riri pamusoro pekicheni yemuti amheno zvazvingo munhu mabikira anga achita precious mai vangu vaikurova izvi kubika sadza uchirasa upfu pastove but vemazuva ano ndinoona kuti ihafu hafu rapinda mupoto rinoti pastove gasi rinenge richipisa rumwe upfu riri kurasika richibika futi rimwe riri mukati poto yacho yabikira sadza inenge yakaita mamhororodzi kunze kuno mugoti wacho sadza riri kumonwa mukati rakakwira kusvika kwakabatwa nemugoti saka uri kuona kuti hygiene iri kuenda even nemukitchen pamasuka ndiro pai pai dzachena here ko zvadzachena zvamasiya dzisina kupukutwa nekurongedzwa mato kuzeworld vanhu vemumba mavanoziva kuti tinozoenda kuzeworld zvinhu zvese zvarongedzwa zvinhu zvese zvaa in order ko why is that iwo haunawo futi intellectual kana kuti kauchenjeri kekuziva kuti zvandiri kuita vanhu havasi kuzvida funga kuti kwawaklina ukanwana uchidzokorora ndi unofunga kuti ai ndatadzautomboti mm. waroora zviva zvadaro unobvunza sei kuti ah, ndidzidzise unoita sei unotaura sei unotaura inini i remember when i got married ndandisingagone zviya zvekupfugama kudoor eh. zvikambaira nechi nemugomo kusvika ndasvika uko eh. and then my mother in law said aiwawo usazvinetsa amai fambai mendonoisa mvura uko ah, uyu wangu uyu wacharovawo mwana musikana haadaro uyu hatidi kuita muranda mwana wevanhu pano mm. saka zve zvekuti kana wasvika kumba kwevanhu precious number one be mwana mm. usapinde muofisi yeuroora because kuyanga kunokanganisika zvinhu zvakawanda ingoita mwana mama apa ndoita sei mama izvi ndoita sei mama ndizvo zvandaita uye muone mama ndapedza asi ndizvo here mhm. vakaona kuti une teachable spirit they will teach you but kune munhu asingagone asingade kuudzwa ende munhu iye akaoma kugara naye bcause pamunoshaya kuda kumuudza amuda kumuudzira anoti vanondishusha havana chandoita chavanogamuchira mm. havandi mm. accepte vari kuti iwo tinokuaccepta but zvaunoita izvi zvasiyana nezvatinoita kunoko saka munhu ane teachable spirit anodzidzisika dhuku chairo ndaigara ndirisunga robva nditanga kutiza roya kwanzi vedu wee iro dhuku ngaribviswero saka vakandibatsira vaisangana neni halfway iro dhuku ngaribviswe isa achiite izvo zvepapo sanditoribvisa saka unonyatsonzoroora chaiwo ini handinyatsouziva because andina kunyatsoutamba chaiko ndakangotamba umwana ende umwana wachonekuita mwana because mwana you are saying ndakatouya ndiri panapa mama chandisingazive ndidzise ende vakakudzidzisa nhasi mangona wakaona uchiteedzera zvavakakudzidzisa unonzi waakunzi aanoteerera mwana muroora unonzi a ah, hamune musina kumuudza muudzei mukamuudza anoteerera hakuna kuti vanotiwa kune vanhu siyai zvakadaro kana muchida kudya raanobika pano chimusiyai akadaro wesi nyaya dzekuti munhu anosiya toilet isina kuflashwa precious iwori muroora it's a communal toilet pamba iwe bva wati watsu wabva wati handiti weti handiti weti saka bamukuru vachapinda vachaona weti atezvaro vachapinda vachaona weti yako amwene vachapinda vachaona weti yako honestly ifanika yekuseni inya pressure zinochitiomesa mm. inonhutuileti yese apa hwindo remutoileti mumwe rakavharwa wautozivi chinotanga kubva precious hygiene uri muroora baba pevanhu unosvikira paamwene nai usati watomboita chimwe chinhu uchingobuda musikeya menyu kuda wakatonanga mubathroom wash your hands wash your face brush your teeth taunja kakalunch box padedika kuenda sho kukitchen mm. wawawawawawaright haikona kuti mbovha dziri maboraro maoko haana anogeza zvawarara uchikwenya usiku ese hatizvizive precious usati murume wacho hapo wani tati wega uri wega munhu paunorara uchikwenya hatingambopaziva paunongosvika uchitibikira uchitibatira tipot in the morning let's have a culture of washing our hands before we touch anything hmm. hanzi hmm. amama nhasi muri serious ndazoseka zvikanzi mama medicine junior tinotenda evangelist nedzidziso yakanaka tiri kunyora manoti That's, I learned a lot today. Thank you so much. Don't forget ukiva anoda nhamba dzenyu um, zvikanzi waita basa nechirongwa ichi precious tiri kudzidza it is my sandra in cape town so mama we have to round up what, what do you have to say as we close the conversation about hygiene because uh, mostly what, why we're talking about this we were in preparation of precious ada kuroorwa mm. saka tikumugadzirira

munhu haanzi driver kana achibva kudriving school mm -hmm. anozonyatsoita driver kana amuroad saka tiri kuti zvataa tichikudzidzisa zvese it was in preparatory of marriage marriage you were, before marriage you were looking after yourself but now youare going to be looking after two people kuzvida kana kusazvida hygiene yepamba inopushwa naamai right. saka ndati hygiene inenge iri muoffice mako chero chida chero usingadi because baba vacho sometimes is not at home all the time mm -hmm. but pamba cleanliness iripo hygiene iri pamba even yemavisitors unoziva iri pressure chiro tine tiri chapa kudzimba dzedu tikauya kumba kwako kuine hygiene tinotoadapta domet chairo rinotiudza kuti panapa panoitwa zvehygiene paunovhura do do racho do handle rinotiudza kuti panapa panoitwa hygiene saka hygiene hainetse kuimpata kana iwe uchiita ngairege kusimbira pamuromo asi ngaive neaction so kumarriage kwatakugadzirira kwa kuye tiri kuexpecta high level of hygiene because you are now a mother usati waenda kulabor usati wazvara maiwe hygiene yakarema yaenda zvosvika kwelabor uko manje uko ndokwawaizoona kuti tinodya nemapamba ya kana kana takambodya pedya tichadya nemapamba ehe marutsi emwana chaiwo tichadya because hygiene yamai is not spot on saka kunoku kune high demand dai kuri kuhospital muri muicu makanzi high risk mm. haupinde mm. nehembe dzako tinotokupfekedza dzepano so kuhygiene kumarriage yahigh risk takutoda hygiene iri pamusoro inoita kuti pamba pagare paine mweya wakanaka